рәхәтлек сизмәссең. Менә шул уңайдан без дә һәрвакыт хәрәкәттә. Менә бүген дә әле шушы велосипед юлларында велосипед белән йөрергә чыктым. Минем сезне бүген бик тә күркәм Гыйльфановлар гаиләсе белән таныштырасым килә. Алар спортны һәм җыр-моңны Яшәү рәвеше итеп алганнар.
Без инде Чаллыда хәзер 10 ел дәверендә менә килдек без үзебез чыгышыбыз белән Актаныштан, төп Актаныштан. Бу шәһәргә килдек, менә шәһәр чын дөресен безне яхшы кочакка үзенә алды. Без менә шушында яшибез, урнаштык. Шушы шәһәрдә менә хәзер инде язабыз, эшлибез. Үзебезнең бизнес бар ниндидер. Җырлар язабыз. И менә нинди матур җирдә, Кама кочагында, урман. Менә безнең Шәһәрдә велодорожкалар эшләделәр. Вообще нык приятно, нык рәхәт. Яшьләргә яшьләргә генә дә түгел, барлык шәһәр халкына да рәхәтләнеп менә велодорожкада, велосипедта даже былай гына җитәкләшеп бер-берең белән кочаклашып йөрсәң дә үзе бер рәхәт. Ә үзебез инде семья буенча инде менә минем улым малай Бокс белән занимался шәһәрдә. Шәһәр эчендә дә беренчелекләрне алды. Икенче малай менә тагын бокс белән занимался, һә плаваниега күчә. Өченчесен белмибез кая китәр. Бик капризный малай, ничек булыр ансы. Ә үзебез без спортны ташлаган юк, һәрвакыт бергә яшибез. Суббота, воскресенье нәкъ шушында ук чыгып велосипедта йөрештирәбез.

Беликидән үк җырларга яраткан инде ул. Аның мәктәптә вакытта да ансамбльләрдә катнашкан. Белики чактан ук фотографияләрне карасак та менә гел гитара белән инде, гел-гел. Хәзер дә дәвам итә. Киләчәктә дә туктамас дип ышанабыз инде, чөнки җырлары бик матур, халыкка ошый. Үзең дә җырлыйсыңмы? Мин үзем музыка мәктәбе бетергән, но менә развиваться итмәгәч, Может быть, аны развивать итсәң бардыр инде. Пианино, пианиноны бетердем инде мин, музыкальный школаны. Шул. Ә бергәләп кушылып җырлаган? Юк, җырлаган. Вообще җырлап караган юк әле. Кем белә киләчәктә? Элек беләм татар эстрадасында э, Әлфия Вазалова, Илхам Шакиров. Аннан соң инде безнең э, бездә күп булалар артистлар. Шуны дөресен җырчылар да күп балалары әти минем әти янына киләләр. Әйе безнең идәй төп ни идәе Сара Садыковалар безнең э, күп киләләр композиторлар. Мин аларны менә шул вакытта беләм менә шулайрак итеп. Ә бүгенге көндә ничек эстрада? Мин аны тыңлаган да юк, шуны дөресен тыңласы да килми. Барлы юклы слухны бетереп булмый инде шуны, шуны әйтәсе килә. Но үстерергә кирәк, татар эстрадасын нык күтәрергә кирәк. Менә минем шул уй. Дөрес уйлыйм микән, юк микән, ансы инде ничек әйтергә, бүгенге көндә безнең татар эстрадасы гына түгел, күбәйбер дә түбән. Безнең шуңа күтәрә кирәк. Ул мин үзем патриот буларак инде татар татар халкы өчен инде татар халкы өчен Татарстан халкы ул Татарстан халкы бит әле монда татар гына дигәндә түгел. Ул менә шундый масштабный нидә грандиозный итеп күтәреп, Татарстанның бүгенге көндә дә танылган Акбарс хоккей командалары, Рубин командалары, и шулай ук менә опера, балет, театрлары да күтәрелеп чыкса, мин нык шат булыр идем. Шулай ук эстрада җырчылары да. Мин үзем воспитан англосаксонский музыкал. Да, яшьтән үк. Шул аны тыңлап үскән кеше, ул минем җырларда да, бәлки шул бераз аларның ние э, керәдер. Ну, бөтен музыкальный индустрия өчен дөресен әйткәндә бүген диктует англосаксонский музыка. Хәтта аның нинди дигәндә дә. Менә бүгенге көндә ана Китай музыкантлары да күтәрелеп чыга, только шундый направление белән эшләгәннәре. Э, безнең российский музыкантлар нәкъ шул где-то фильтруется, Әкрен генә алар анда тыңлыйлар, монда ниндидер направлениеләрен алалар да эшли башлайлар. Алар может некоторые из тысячи, меңдән меңнән берсе популярный булырга может. И шул э, российский эстрададан ничектер еще тагын фильтроваться итеп, уже татарлар уже алардан подражать итәләр и килеп чыга нык кызык. Әйе, миңа ошамый ул әйбер. Алырга кирәк изначально нирән, да аннан эзләп, тыңлап, нәрсәдер кертеп

Без бит инде бар 90 нчы елларны үткән кешеләр, анда күп ялгышлыклар да эшләнелгәндер. Көйләрен дә, сүзләрен дә үзем язам. Э, но миңа күбрәк инде рок, миңа вообще төрле музыка ошый. Дөресен генә әйткәндә, но миңа күбрәк ятышы э, рок, үземнең язышы рок, рок-поп. Ракапоп диергә булаймы, бергә кушсаң. Менә бүгенге көндә яңа проект. Без эшлибез шуның өстендә. Бу супер бомба булыр дип уйлыйм, әйме. Мондый әйберне әле э, эшләгәннәре юк. Но Алла бирса, иншалла эшләп сезгә җиткеремен. Но бүгенге көндә сикереп булып калсын. Ренат бит ул гел эштә.
Ул гел занятой кеше димәсәң, шуңа мин берүзем инде. Занятойдан гына түгел, безне Рездачин дөресен әйткәндә, бытовой тормыштан мине аерылып куелган. Мин, әйе, мин э, шундыйсын әйтәм. Төрле ни белән проблема Минем белән бер нинди дә бәйләмиләр. Мин даже магазинга Елына ике тапкыр керсәм дә керәм. Анысы да ялгыш кына. Азат. Әйе, алай эпи күпме тора, тора, газ күпме тора, күпме түләргә квартплаталарны. Мин аларны, мин аларны белмим дә, беләсе дә килми. Мин бәхетле дип уйлыйм. Аларны белмәгәч. Безнең хәзер менә үзебез исалабыз менә, Алла бирса, быел җиткереп чыгарсак инде. Теге көн саен анда йөрибез инде, эш эшлибез инде, барыбер ихатада без инде эш. Ә болай инде выходнойлар, яллар булса, без обязательно природага чыга, шул үзебезнең нигә барабыз инде. Урманлык ягында ул. Анда шашлыклар пешереп, мунчалар кереп ял итәргә яратабыз инде.
Кояшта кызыну сәламәтлек өчен файдалы. Әмма ләкин чамасын белеп кенә. Иртәнге якларда һәм кичке якта кызынырга кирәк. Бу өссе кызуда, шулай ук туклану да зур әһәмияткә ия.
Менә минем сезгә хәзер тиз генә пешә торган өстәл, чәй өстәлләренә куела торган, бик җайлап пешерә торган пирог күрсәтәсем килә. Аны менә Чия, карлыган, черника, нәрсә, нинди җимешләр бар, шәй шулардан алмадан да кушарга була, творог белән дә ясарга була, эремчек белән. Шул, шул пирогны пешереп күрсәтәсем килә. Аның камыры песочный дибез хуҗабикәләр. Менә 100 грамм май или маргарин, 100 грамм песок, 100 грамм каймак, сметана и бер күкәй. И чәй содасы кала эчендә. Хәзер камыр басабыз. 150 грамм он кирәк булачак. Хәзер әзрәк булатып җибәрәбез. Камырыбызны карыйбыз. Моны холодильникка куеп алсаң да бик әйбәт. Тиз генә эшләргә кирәк булганда, тиз генә булатып пешкә тыкканда да бер зыяны да юк. Чия, нинди җиләк бар, нинди Җиләк, җимеш, барысы да бара. Шия өстенә салыр өчен заливка әзерлибез. Монысы да бик җайлы. Истә калдырырга да бик җайлы, эшләргә дә бик җайлы. Шулай ук 100 грамм шикәр комы салам. 100 грамм сметана, каймак, кефир булса да ярый. 100 грамм. Монысын салабыз. Бер күкәй ситеп салабыз. Хәзер шуны болгатабыз. Хәзер шушны Чия өстенә салабыз. Күпереп пешеп җитә ул. Духовка атып куябыз. Мөмкин 20-30 минутта пешеп җитә. Менә безнең пироговыз шулай чәйгә җитеште, тәмле генә. Чәйләрегез тәмле булсын, табыннарыгыз мул булсын, илләребез тыныч, имин булсын. Гаиләләрегезгә бәхет, барыгызга да.
Яр Чаллыбызда бик тә матур ямьле җәй көннәре. Су коенабыз, авылга кайтабыз, кояшта кызынабыз. Менә шушындый ямьле көннәрнең берендә тагын бер гаилә белән күрешеп кайттым. Бәхетем дип уйлап ялгышканмын. Син икәнсең сары сагышым. Болыт арасыннан кояш эзләп, зәңгәр күккә канат кагышым. Мин бу җирдә инде синең белән бәхет диңгезендә йөзә алмам. Ялгыш очрашканда җанны өткән карашыңа башка түзәлмим. Шуңа күрә сөюемнән качып, биек күккә китеп барамын. Һәр иртәдә кояш нуры булып, күзләреңә синең багармын. Шигырьләр, белмим, бәлки китаплар күп укыгангадыр, шушылай ничектер теге сагышы мәхәббәткә багышланып туалар. Моннан егерме ел элек шушы Чаллы шәһәрендә Әле яшь кыз, яшь укытучы булып эшли башлаганда, булачак ирем Илсур белән таныштык. Озак йөреп тормадык, март аенда таныштык та, июньдә никах укыттык, августта туйлар үткәрдек һәм шулай итеп, беренче мәхәббәт җимешебез Эльвира дөньяга туды. Ә танышу ничегрәк булды? Танышу ул бик кызык булды. Мин мәктәптән март ахырында. Каникулга чыгар алдыннан, мартта бит инде өченче чиректән соң каникул була, дәфтәрләрне өйгә алып кайта идем тикшерергә, чөнки ул вакытта мин 47 нче мәктәптә эшлим, өч смена укыта идек, кич белән сигезгә кадәр укытабыз, өйгә кайтып дәфтәр тикшерәбез. Һәм ул көнне журналны да тыккан идем, ә журналны өйгә алып кайтырга ярамый. Һәм автобуста җиденче тукталышта утырганнан соң, җиденче комплекс. Талашында утыргач та, бер ир керде. Егет инде ул вакытта, егет, матур егет. Миңа карады да, кертте дә, юл буе мине күзәтте, 28 нче комплекска кайтканчага кадәр. Мин бик курыктым, мәйтәм журнал бар икәнен сизгәндер, пакетта. Кемгә нәрсә
Автобусдан төштем дә, тиз генә 28 тә 06 га чабам. Минем арттан бу да бара. Менә шулай була бит ул. Шуннан Бераздан эндәшә, Бу матур кыз кая кайта икән? дип. Бу матур кыз мәйтәм өенә ашыга. Кайсы районнан? Нишләптер менә бер дә егетләргә исемемне дә сразу әйтми идем, районымны да әйтми идем, Тукай районыннан диеп әйттем дә. Тукай районында шундый матур кызлар бармыни ди. Әйе, мәйтәм, Тукай районында матур кызлар бар. Шул көе кереп киттек, ул егерме сигез дә ноль бишкә китте, ул анда торган булган икән, мин ноль алтыга киттем. Бер көн узганнан соң, кайткач кызларга шуны сөйләдем. Бәйтәм, журнал тыкканга, минем арттан бер кеше кайтты дип курыктым, мәйтәм, ул минем белән танышырга теләде дисәң дә, шулай гына сорады, мәйтәм, башка бер әйбер дә сорамады. Икенче көнне кич белән вахтер хатын җөгереп менгән. Әлфирә, сине эзлиләр. Увызыдан дип әйтеп әйтәләр дия. Тагын курыктым. Ләккәнсең син. И озакта тормады, ишектән үзе килеп керде, инде таныдым. Ул вакытта тормыш иптәшемнең Увызызда оперуполномоченный булып эшләгән вакыты иде, следственный отделда. Шуңа күрә алар формадан йөрмәгәннәр, ә мин белмәгәнмен. Менә шулай итеп танышып киттек инде. Сез хәзер кечкенә Ислам белән өйдә утырасыз инде. Менә бу яңадан шундый гаилә мәшәкатьләренә, яңадан нәни бала тәрбияләү мизгелләре ул инде хәзер гел икенче төрледер. Яшь вакыттагы шикелле түгелдер, әйеме? Ниндидер үзегезнең шөгыльләрегез дә барлыкка килгәндер әле? 41 дә бала табу, төннәрен йокламыйча көнсаен бала имезү, бала чүпрәге алыштыру, ыштаннар юу, теге, их, шулкадәр рәхәт, диеп Әйтә торган түгел, ләкин һәрбер михнәтнең һәрбер рәхәте дә була диләр бит. Менә минем бик зур терәгем, бик зур булышчым, ирем. Ул һәрвакыт минем өч баламны да бик әйбәт итеп карый. Минем балалар нишләп торалар? Әтиләрен миңа караганда артыграк күрәләр. Әтиләрен ныграк яраталар, диеп әйтимме инде, әтиләренә күбрәк сарылалар, дию дөрес булыр. Яраталар барысын да. Һәм иң зур терәгем Эльвира. Эльвира булгачтын, кызым булгач, Ул мәктәптән кайтуга аның кулыннан күчеп ала. Шулай итеп, теге бала тәрбияләү минем өчен өченче бала, зур яшьтә авыр булды диеп бик әйтә дә алмыйм мин. Бала туар алдыннан менә барыбер дә теге икесе үсеп, әзрәк инде мөстәкыйльлеккә өйрәнгәчтен, үзләрен үзләре карый башлагач, теге хатын-кыз бит инде ул үзе өчен яши башлый, диләр. Ир белән дә инде хәзер егерме ел торгачтын, менә үземнең бүлмәгә кереп, мин нишләптер соңгы елларда шигъри яза башладым инде. Менә без үзебез авылда, дөресен әйткәндә, әткәй-әнкәй ничектер читтә кебек булды. Әби тәрбиясе алып үскән бала инде мин үзем. Әби бар иде, мәрхүмкәем, һәм олы апалар безне тәрбияләгән иде. Баштарак мин уйлаган идем, бала менә олысына карап өйрәнә. Әйе, ансы да бар, ансы да дөрес. Ләкин иң башта, бигрәк тә беренче бала өйрәнсен өчен, ул үзеңнән үрнәк күрсәтү кирәк, минемчә. Менә мин һәрвакыт кызымны, Әйдә, кызым, минем белән кухняга, әйдә, кызым, минем белән бакчага. Менә, Аллага шөкер, менә мактанып әйтү түгел, ул быел суганнарны, кишерләрне, чөгендерләрне бөтенесен үзе утыртты. Әле менә бәрәңге кәгеп килдек бу атнада икәүләп. Кыз бала, миңа калса, әнисе белән, ир бала һәрвакыт әтисе кырыенда йөрергә кирәк. Ильвира безнең сәнгать мәктәбен бетерде. Булаты менә хәзер музыка мәктәбендә укый. Шуңа күрә теге төрле конкурсларда һәрвакыт КЦВТ оештырган конкурсларда катнашабыз. Менә берсендә шушы шигырьне иҗат итеп барган иде балалар, ике бала инде ул зурлары. Әтинең эштән кайтуын дүрт күз белән көтәбез. Колясканы читкә куеп, әтигә утырып китәбез. Апам әти аркасында, ә мин көчле кулларда. Тормыш юлын үтү җиңел, әти янда булганда. Йокларга яткач әкият сөйләргә дә иремми. Әни әйтә, мондый әти бар балага да эләкми. Әтиегез дөньядагы иң-иң әйбәт ата, ди. Мондый ир һәм сез булганга, мин бәхетле ана, ди. Биергә дә, җырларга да бергәләп өйрәнәбез. Безнең әти, супер әти, барыбыз да аны яратабыз. Гел мактап ашыйм, шуңа күрә дә хатыным минем, мин мактаган саен пешерәсе генә килеп тора, дип әйтәсе килә инде. Һәрвакытта да, ризыктан бервакытта да мин гаеп тапмадым, мине шулай дип воспитать иттеләр. Мактауга мин дә кушылып китим әле, Булат улыма җитмим. Мәктәптән йөгереп кайта да ул, Әни, бүген кичкә бәлеш. Әни, бүген өчпочмак. Әни, кыстыбый күптән пешермәдең. Менә атнага безнең безгә кергән кешеләр шакката тамыр ризыгы күп ашыйбыз инде без. Менә Булат безнең бигрәк тә жарата. Улым, өйләнгәчтен Хатының минем кебек пешерә белмәсә нишләрсең соң, дигәнем, анысына да җавапны бик тиз тапты, сиңа килеп ашарбыз, диде.
Күпләргә үрнәк итеп куярлык гади тыйнак гаилә. Яңа өйләнешүче парлар шундыйлардан үрнәк алып яшәсә, аерылышучылар саны да кимрәк булыр иде.